na ɔtwe etwaa mu ne yɛ tu fo sɛ, Ɛ, wokɔ awade a, bisa, bisa abusua, bisa kuro, bisa fie a wofiri mu, mm. bisa ne suban ne ntetee a wɔyɛ. Sɛ bɛso a, nɛ nyamesom ɛka nipa. Enti ne gyidie nso te sɛ. Mm. Ɔyɛ ogyidi ni bɛn? Sɛ bɛso ma ɔyɛ kramo, mm. anaa ɔdi Kristo akyi, anaa sɛ sɛn na ne teɛ. Na wɔkɔ mu. Anaa wɔkɔ mu. Ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛne ani kɔ. Ebia so a ebia eh, ohu Nkramoni aberante bi, na wobisae sɛ ɔsom no nhyehyɛe beduru baabi no sɛ ahoɔden betumi de mm. wɔ kwan sɛ eh, wɔde madam baako bɛka ho, mmienu bɛka ho, mmiɛnsa bɛka ho. Ɛyɛ eh, sɛbea so a woyɛ Okristoni, eh, wonim sɛ ɛwɔ so wakɔtɔ ho pulu. Na wonim sɛ daakye bi wobɛsan adan wo ho de a wobisae sɛ ɔyɛ Kristoni bae a ɔmma wo kwan. Ahososo ɔsom no nhyehyɛe Awotwe atwa mu ne yɛka sɛ kurom. Yɛka wo kurom a, ɛɛ baabi a wofiri a wotwa wo mfoni ma aane. Ɛna yɛde yɛn yɛka no sɛ regyen regyen, mantam mantam ka ho. Nti yɛka sɛ wo kurom a, nyɛ sɛ bia wo kurom baabi pɔtee a wofiri no nko ara. Na woyɛ Santini anaasɛ woyɛ Akanni na wofiri saa mpɔtam a, na kyerɛ sɛ wo nso asɛm na yɛreka yi. Ahaa, obi firi Sante Akyem Awoko na sɛ nso ɛɛ Asante Mampong a, ahaa, Amanse a, ne nyinaa yɛ wo kurom. Buroni se home regyen. So, ahaa. Enti amammerɛ no afrafra ne nsɛresi toto nneɛma no nyinaa na ɛyɛ kasa. Sɛ yɛka wo kurom a, nyɛ wo kurom pɔtee a atwa wo funu saa na ɛteɛ. Saa na ɔsom no nso so. Ɛɛ sɛbi ɛso a, ɛɛ wontumi nka sɛ ɛɛ wopɛ wopɛ nankasa ni ne nam na mmom n'ataadeɛ no deɛ w'ani nye ho. Daabi. Ti sɛbi ɛso a, wonim sɛ kramo ɛna w'ani gye ne ho adansa. Ɛsɛ wohu sɛ ɔsom no bɛduru mmerɛ bi no nneɛma bi bɛma kwan ama ayɛ ebia wobɛka. Nti sɛ wokɔ deɛ a ne yɛka Nyame se deɛ ɔbisa saa nneɛma yi nyina titiriw ne Namafoɔ yɛn a yɛse yɛkɔ yɛyɛ Kristo ɔno ara nim sɛ sɛbɛ so adanteɛ ne ɛka wama kwan ama ne de sika aboa wo ahwɛ wo de wo ade wakɔ afei ɛduru baabi no wompɛ sɛ wo ne no ɛno nyinaa ne yɛka se wo gye sika ne deɛ a de w'ani ato ne ho sɛ deɛ ɔyɛ biara wobɛtumi ɛne saa Ok, yɛnhwɛ ha, woka asɛm bi wɔ ha a, ɛyɛ me dɛ. Enti no, sɛdeɛ seesei yɛyɛ no no, aka no ne deɛ, sɛ mete wo aseɛ yie yi, anaa deɛ woreka yi, ɛɛ, na yɛhwɛ saa nnoɔma no nyinaa. Na ɛnnɛ no, wei no, yɛnka no sɛ nnaamasɛm anaasɛ Ɛyɛ, global word ɛyɛ, ɛyɛ, anaasɛ abɛɛfo. ɛyɛ nnaamasɛm, ɛyɛ yɛn ara asuatra. Ɛnnɛ yɛnhwɛ kuro a ɔfiri so. Daabi, yɛnhwɛ Yɛnhwɛ ne som a som. ɔwom, saa. Yɛhwɛ ne sika. Aha. Enti wo deɛ hwɛ, sɛ ɛ, ɛtwa yie a, yɛhwɛ ne sika. yɛhwɛ n'ahoɔfɛ, yɛhwɛ ne education background, ahaa, ne yɛhwɛ ebi a titiriw bi efie na ofiri, nti no, ka wosusu sɛ saa nneɛma wei no na yɛadane no nti nka yɛnkɔ y'akyi. Saa, saa nneɛma wei no na yɛadane, yɛde abɛsesa, nso na ɛnsesa nka yɛde sesa, ɛsɛ sɛ yɛde ka ho, sɛ nnɛ abɛɛfo nimdeɛ kwan so aba a yɛyɛ kasakoyini a yɛredi ho dwuma no, kane no na ɛnte saa bebree, ɛnnɛ wo fon so koraa wotumi hwɛ kasakoyini. mhm. nti sɛ wode bɛka deɛ ɔwɔ no ho a na nka ɛnyɛ dan sɛ yɛato agu no na yɛakɔfa wei no abɛsesa no ɛno na ama nnɛ wokɔɔ kɔɔto si a awareɛ no tas na mafaa so a mm. na mafaa so a nti yɛtu na mafo ne ahwɛfoɔ nyinaa sɛ sɛbeɛso a sɛ woaduru mpanyi mfie so na wopɛ sɛ woware a ɛnhwɛ nipa no ebi a gyina bere a ɔwɔ nko a na efie a ofiri mu na mmom abusua a ofiri mu, wohwɛ na wohwɛ ɔsom ne gyidi a okura ne sɛdeɛ ɔyɔn nneɛma, mantam a ofiri mu no. Ɛtɔ berɛ bi a wobue w'ano a sɛdeɛ ɔsua wokasa tia mantam a ofiri mu. Wo nso so woadi akyire kɔ akɔware, na wokɔ akɔware a wo nso ɛtɔ berɛ bi a na w'abufuo ba a wonhwɛ benkum hwɛ nifa. Obi wɔ hɔ koraa a sɛdeɛ ɔsua sukuu a obi kɔeɛ koraa ho asɛm biara nni hɔ. Na wo nso so wode wo ho akɔbɔ saa nnipa yi ɛsiane deɛ wonya wɔ ne hɔ nti no. Ɛbɛdɔ mmerɛ bi no ɛbɛnwɛn ne se aba abɛkyere na akɔfa ɔhaw aba. Nti yɛ yɛsrɛ hwɛfoɔ sɛ ɛ wɔn mma deɛ yɛreka yi wɔn mfa nyɛ adwuma na sɛ wanya ne ho gyidie ne mu dɔ sɛ ɔne no tu ano a yɛ tete na nananom yɛ ne yɛhwɛ saa nneɛma yi nyinaa ne yɛhwɛ saa nneɛma yi nyinaa nti sɛ nnɛ yɛ so yɛpɛ sɛ yɛtoa so a yɛ yɛka mfa ma ahwɛfoɔ no wɔn ntoa so saa kwan na mo yɛ nyi bi mfiri mu na wonya de wo ho kɔbɔ nipa no ano kɔ a na na meka sɛ sɛ awadeɛ nneɛma nyinaa kɔ yie deɛ a ɛneɛ wonkɔ asan Bisa Enti, wo dan no, yɛde ma obi. yɛde wo dan no ma onua ketewa. Okay. Enti worekɔ deɛ a, ɛhu sɛ baabi a wokɔ no, wokɔ a wonsa nyɛ wo dan bɔfa ase a, wofiri mu. Wokɔ a no ano bɛmu de dan no ma Naomi. Mm. Enti kɔ na kɔtɔ kɔ. Enti saa na bɛtumi aka Asa asɛm. Enti yɛnkɔfa atiefoɔ ne eh, Ahwɛfoɔ. Trinity ahwɛfoɔ ɛtwa. Trinity ahwɛfoɔ, yɛsrɛ mo, mo yɛmfa deɛ yɛka nyɛ nyɛ adwuma na ɛmmoa yɛn. Na yɛsɛ eh, yɛkyiri kooko a yɛne nim. Wontumi nka sɛ ne ha- ne fa bi deɛ. wopɛ na ne fa bi deɛ wompɛ. Na ɛfa na ɔpɛ no sese na sɛ yɛn adɔdɔdeɛ no nko na yɛpɛ nti ɛfa na ɔpɛ no deɛ he na ɔpɛ. Deɛ ɔpɛ no sɛ deɛ ɛbɛma na yɛpɛ sɛ n'asom ayɛ no kyeekyee, mhm. deɛ ɛbɛma ne nipadua ayɛ fɛ, mhm. deɛ ɛbɛma ne berɛ so ateɛ, ɛno na ɔpɛ na mmom nipa no som ne mu dwumadie deɛ menim ababaawa bi a ɛɛ mhm. eh, kane bi na mene na no kɔ baase me so na ne kunu yɛ kramni ɛna mm. yɛne no didi nkɔmmɔ a yɛsɛ wei na dɛn na wura wontumi ntwe no ma ɔsɛ ee wontumi ntwe no ma no mma ɛsi na ne ɛsɛ sɛ wobɛyɛ ne dɛn mm. ɛna ɔsɛ nkwadaa ne deɛ ɔsɛ ɔmfa ne mma no ma no ɔbɛma no kɔ a na ɛbaa so mm. ɛna anɔde nkwadaa na eduru baabi no na ababaawa no n'asɛm ayɛ den ma no afei na ɔde ntam ɛnten Papa yi soso wɔn so manko wɔn ho nkudi efi sɛ wɔn no hɔ no wɔn di agyadeɛ. Papa no yɛ ɛyɛ kremoni na ɔsan siremni. Wɔn sɛ siremfo wɔn di agyadeɛ. Enti ɔno gye di sɛ sɛ ɛna yɛ so yɛte akanman mu ha asante yɛ so so ɛɛ ɔfa edi ɔfa asefoɔ na yɛdi adeɛ nti wo maame ase na wodidi ɛna esirem nom ne anwona ɛne ɛɛ. nkran. Ɛhɔ no deɛ bie mu ye ma me paa na mo mo afutufo yi titiriw ɛnɛ deɛ manya akura dɛma memfa mpem mprɛko nti sɛ mo tu mmabunu no a wɔn nsi awareɛ kwan saa na wɔn ba mo nan so a mo ka wei nyinaa ka ho because meba o obi wɔ hɔ nom koraa no a mesrɛ ka sɛdeɛ wo ka no ɔyɛ srɛmuni anaa ɔyɛ asanteni ɛnso baabi a wakɔ ware no ɔnim koraa sɛ Ɛɛ, mma yɛ ne dea, anaa mma yɛ agya dea, nti hɔ no, bue mo yɛ ma me, na sɛ mo nso moyɛ saa anaa? Nokwasɛm, yɛnhyɛ da nsekyere no nka baabi a obi firi ho asɛm. Kyerɛ sɛ, kan na meka sɛ nnipa nyinaa dwane fa asɔre deɛ. Kristosom mu gyidie a yɛwɔ ne sɛ yɛn nyinaa ba Kristo mu a yɛyɛ bɔne. Ɛno ɛnyɛ bɔne, ɛyɛ papa mua. Aha, enti saa gyidie no so na yɛgyina. Enti sɛ sɛdeɛ ɛsɔ nnipa no, Sɛ ɔyɛ sremni anaa sɛ ɔyɛ anwonani anaa ɔyɛ santeni anaa ɔyɛ bununi na sɛ wo ne ne nyinaa kura gyidie baako bi a, saa gyidie no so na yɛhwɛ sɛ mobɛtumi atu anammɔn akɔ. Nanso mpanin sɛ amammerɛ deɛ yɛnto ntwene. Amammerɛ yɛntoto no ase. Ɛbɛtɔ mmerɛ bi no a nnipa no afiri mu no, na afei wobɛhunu sɛ ne kuro mu amammerɛ no yɛ se yɛkɔfa aba na ɛyɛ w'asɛm. Enti te aseɛ na pene so hunu sɛ saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ. Ghana ha wohwɛ mu a ɛɛ Akanfoɔ anaasɛ Asantefoɔ na wɔn deɛ ɔfa ɛne ɔfa aseɛ no ɛdi ɛdi kɔ yɛ maame fam ha na ɛɛ mantam mantam aka no ɛne ɛɛm fɛnsɛn region region aka no nyinaa deɛ dodoɔ naa ɛdi agyadeɛ. Anafo se, Wɔn ne wo mma a mmarima no, nkwadaa no, rekɔ barima no sɛ, Mo mmienu nyinaa moyɛ anwonwafo na moaware yɛn. Meka hwɛ a, me meyɛ ebia akanni, na maware ebia nkranni, anaasɛ siremini. Enti ɛsɛ saa nneɛma nyinaa wuhu na wote ase sɛ saa na ebetumi. Nanso Kristo mu gyidie a yɛwɔ no na yɛn nyinaa yɛfa no sɛ. yɛn nyinaa kura gyidie baako mu yɛde kɔ ɛneɛ saa ne teɛ nanso sɛ awareɛ no antumi ankɔ n'anim ankɔsi ase owu ante mo ntam na biribi kɔsi no akwan mu mo mu tete a saa kaade no ɔbɛ play ɔbɛyi sɛ me me kurom deɛ sei deɛ yɛ no sɛ bia meyɛ asantini saa ne teɛ deɛ sei deɛ yɛ no nti me ma ɛma yɛ me deɛ ɛba me hɔ saa nti yɛtuo ahwɛfoɔ nyinaa fo sɛ ɛsɛ sɛ woma ho hia ho na ɔbusa sɛ yɛ afutufoɔ yɛmfa nka yɛ adwuma no ho nyɛ no saa efisɛ asɔredan mu na egya na edi dwuma. Ɛnna yɛwɔ fotufo no bi nso a. Na adɛn nti na ɛba saa? Anaasɛ ɛyɛ a na mo werɛ fi? Deɛ nti a ɛba saa ne sɛ ɛyɛ yɛn adwene no, yɛn nkyerɛkyerɛ no kyerɛ yɛn sɛ esiane sɛ onipa no nso yɛ Okristoni, sɛ nipa no firi abɔnten na yɛbɛware na sɛ ɔnyɛ Okristoni deɛ a, ɛsɛ sɛ yɛtumi bue mu kɔ akyire kakra, titiriw deɛ ɔyɛ yɛn asɔre no. Ɛsɛ sɛ yɛtumi ma no hunu sɛ, na wabisa wo ho nneɛma wei ne nneɛma wei, ne kurom amammerɛ, wo pene so, wobɛtumi adi so, na ano na meka mfatofoɔ deɛ. Wo ne no ahyehyɛ awareɛ, ebia mo a woantumi anyɛ ne ho adeɛ na owuo akɔba, wo ne no wɔ ba. Abusua no bɛka sɛ bɛyɛ ne ho adeɛ, woyɛ nso a ɔyere no nteɛ sɛ wo sɛ bɛso a egyaa wo ne no wɔ dan mu ma adeɛ kye ansa na obi akɔsi no. Me ba. Nti ahwɛfoɔ yɛnhwɛ biribi wɔ ase yi. Woahu sɛ ɛnam saa nti dodoɔ no ara yɛtumi kasa bɔ so sɛ

Oh, fie hɔ te sɛ fie atɛ. Ɛ, yɛn ma ho hia yɛ. Abere biara asɛ yɛ yɛadwene kanfo ma yɛn ara, ɛno ara ne yɛdi akyire. Nanso Nyame ama yɛ adwene ne nimdeɛ a ɛsɛ yɛtumi de yɛ mpɛnsɛmpɛsɛmu ne yɛhunu haw ahodoɔ ne nneyɛɛ ne suban bi a ɛwɔ mu a ebia yɛn ani nnye ho. Ebi koraa nnipa no ankasa no nka wopɛ no sɛdeɛ ɔteɛ. Yɛreka yi, ɛnyɛ Ghana nko ara. Ebia Buroni, wo nua bi de wo foto akɔ aburokyire. Buroni bi huu wo no. Ae, Buroni bi huu wo, ɔse n'ani gye wo ho. Wo nso wote aburokyire aa, wama wo. wɔ nneɛma so akɔ duru aburokyire. Afe. Wankɔ heaven ɔkɔ aburokyire kura ɔpɛ. A ɔpɛ yoo. Baako yɛ saa ama kaa bɔɔl. Ɔsɛ ɔduru aburokyire ne kwan na ɔwu ɔpɛ airport hɔ anaka. Sɛ wɔ ho. Nti ma yɛ sie do a yɛ kanfo ama ahwɛfoɔ nyinaa sɛ sɛ broni mpo ɛna wo nua du foto akɔ ma no ɛna ɔwɔ ana busa wo ho na abɛɛfo kwan so bɛtumi ayɛ ɛɛ wɛ sɛ mpɛsɛmpɛsɛ mu bebree ahu sɛ wɔn nneɛma sɛn na ɛteɛ. Me ara me wɔ faase bɛbi ɔwɔ ano kɔ Germany ɔkɔ yɛ abusua no sɛ wɔn adwuma wɔn yɛ yɛ farms nti wɔn afa no sɛ secretary. ɛna ɔyɛ ware ni wɔ fie hɔ no nso afe bia ɔma no kwanya ma ne ba Ghana etua ne ka ɔyɛ ne bibia ɛna ɔte enti ɛsɛ wo so ma ho hia ho na obisabisa ɛsɛ wote daase abrɛwa a na ɔma Ghana ni ti aburokyire a na ɔdi amirika ɛne titiri awareɛ nso a obi na wɔhyɛ ntam a ɔka ama wo nyɛ sɛ wo ho ɛnɛ nnamafoɔ no bebree osu sɛ ne n'asɛ ne mmerɛ yɛ apa asɛ ɔyɛ akɔdi nyame anim Wɔde gyigya. Wɔde gyigya. Wɔde awareɛ ne gyigya. Gyigya. Sese meba yɛnhwɛ ha. Ahwɛfoɔ mo adaworoma. Yɛte kasabebuebu sɛ eh, dompe. Eh, yɛka no sɛ kyinkyin. Kraman na kyini hwehwɛ dompe. Kraman na kyini hwehwɛ dompe. Nanso seesei a yɛwɔ mu deɛ, dompe kyini hwehwɛ nkraman. Ɛnyɛ awerɛhosɛm? Ɛyɛ awerɛhosɛm, na deɛ ama no aba saa ne sɛ, nnipa no susu sɛ asɛ ne mberɛ reyɛ apa, asɛ wɔkyɛ, n'ayɔnkofoɔ nyinaa aware, ne classmatefoɔ aware, ɛɛ, sɛdeɛ ɛso a yɛde awoɔ retwa no poa anaasɛ yɛretwi no. Obi wɔ kɔ a n'awofoɔ ankasa sɛ tɔ ma bi mfiri abɔnten, ae, ɛna mede ɔkɔ sukuu awie na ɔda so te me so na mesan atɔ ma wodie ne adeɛ. Saa nneɛma no nyinaa, enti yɛretu ayɔfoɔ nyinaa fo sɛ, sɛ wowɔ ba bi, n'ano na meka. Wowɔ babaa anaa babarima na sɛ ɔkɔ sukuu awie na ɔnya baabi mfiri a, na ɔwɔ wo nkyɛn a, kasakyerɛ ne nteteɛ ne ade kakraka a ɔde ma no, ɛbɛboa no. Na wowuo no yodoyodo na wopia no si abɔnten a, ɔkɔ akɔfa deɛ yɛmfa. Ɛno na wɔmmisa akyire. Kumase ha, madi obi akyi a yɛkɔgye awareɛ ama no a, deɛ ɔkɔgyina mu sɛ ne papa, ɛnyɛ ne papa. Deɛ ɔkɔgyina mu sɛ ne wɔfa, ɛnyɛ ne wɔfa. Deɛ ɔkɔgyina mu sɛ ne nua, ɛnyɛ ne nua. Nanso na ɔbaa no a ɔrebɔ awareɛ no, na ɔnim. Na ɔnim. na ɔbaa no mu hyɛ da na ɛhyehyɛ ae kyɛ sɛ ɔpɛ a wade ɔpɛ no hmm. yɛfrɛ no red red wofiri he ɔsɛ o ɔsɛ ɔmo fi togo afei deɛ ɔmo wo wie a ɔhaw hyɛ aseɛ bɛ abusua no mu ɛkɔyɛ bɛrima abusua nti yɛtu ahwɛfoɔ nyinaa fo sɛ yɛnkaa sɛ ɛnware ware na fa kwampa no so yɛnhwehwɛ mu ma ho hia wo na deɛ na nananom bi atetire nyinaa na ɛboa na ɛboa paa nti momma yɛmfa mfra yɛ kristo som ne gyidie kora yɛkura mu no na sɛ yehyia obi a, yɛnto yɛn bo ase na yɛnyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu yiye na ɛma yentumi nkɔ anim. Ɛno na wubetumi aka sɛ, Ɛɛ, baabi a wɔde wo ti akɔ no, wode wo ti ahyɛ yiye, na ɛbɛboa wo ama woanya asoɔden. Na ɔhaw no bɛba koraa no a, ɛso bɛte. Ɛso bɛte, saa na ɛte. Na akɔyɛ pɛtɛ no a last week na meka ho asɛm. Ɛsɛ ade nyɛ. Saa. Enti woanto wo bo ase na wutwa mmirika na wokɔhyia na wokɔfa nnipa no. saa di adeɛ no titiriw sɛ amafoɔ hyia obi wɔ kuro mu a na wapɛ ne nanfo ne yɔnko nom. Makɔkora bi ka kyerɛ me sɛ, na sɛ na deɛ moware wɔ lotro, moware pragea mu, moware baabi a mopɛ, nti bɛɛ dɛn na mommrɛ? Nti Maame Asiedu a ɛyɛ ɔhaw. Yɛsrɛ mmabunu, yɛsrɛ wɔn paa sɛ, deɛ wokasa yi, obi wɔ hɔ a ɔretie wo, ɔwɔ bi mu, ɔhu deɛ ɔnyɛ seesei, ɔntwe ne ho anaa ɔnyɛ. Ɛno na yɛreka sɛ, ɛne nnipa nkasa, na yɛma wo akwankyerɛ, na yɛma wo afotu, baabiara wo. Ka w'asɛm kyerɛ ɔpanin bi a ɔbɛma wo akwankyerɛ na ɛkyere wo so a enti na TV yɛ biara ma yɛ sɛ na wasi local program si. Kasa wie de nɔma to afrɛ na Awurade adom kakra afutu kakra a ɛbɛtumi de ama na wafa so na aboa. Sɛ wowɔ mu dada nso a na wahwɛ na wode wo nneɛma atoto yie na wahwɛ sɛ nneɛma bi a wonnim no woahyɛ aseɛ abisabisa na wode wo ho akɔhyɛ mu awie no. Bible nka sɛ aware ne wura mu na mmom wohwɛ na wahwɛ na deɛ ɛsɛ sɛ wohunu no wapɛ ahunu na wabɔ w'adwene pɔ sɛ sesei deɛ ha na wobɛma kɔ nti saa na wode kɔ na wɔn a ɛnwura mu deɛ okay deɛ yɛreka yi wɔn fa no ntie ne yie wɔn fa nyɛ adwuma meda se san kɔfa wo se tete atempɔn no obi se hwɛ ho deɛ mo mo nim deɛ mo ka mo nim me ho di a akɔdi mu no me ho akɔdi matua ma me nsa akoa Na me dɔfo, mesrɛ wo o, sɛ ɔyɛ ɔbaa, sɛ ɔyɛ ɔbarima, twerɛ ne na ɛka. Agya ha yɛ asɔfo yɛnti ano ma boa me sɛ me ka no nte saa. Ɔse bible no nyɛm sɛ proverbs me busɛm ɔbɛ ɔse kɔntrɔmoa wesee ɛyɛ sene fie a afɔre. Me busɛm ɛti du nso. Ok ɛyɛ sene fie a afɔre bɔ kyi ɔsɛ afɔre bɔ ahyɛ mu ma. Nti sɛ wo ho akɔ dim na wo kɔ wuram na amane rekɔto wo. Ɛne sɛ wobɛtie deɛ yɛreka yi, deɛ hene na ɛyɛ? Na mekeka ba mmɛboro mɛda mo ase. Ɛno no, yɛka no sɛi, obi sɛ me ho akɔdi mu, mahwɛ ne sukuu, eh, matua dan ka, eh, me ara na me sponsor anaa me na bɛdu baabi ɔdu, nti pa ara sɛ mɛpene amena akɔ deɛ, ɛnneɛ mede no bɛfa baabi. Nti ɔbaa no nso de amammerɛmfeɛ nneɛ no wɔbɛtena mu. Ɛyɛ nokwasɛm. N'ano Okay. n'ano na meka ho asɛm na ɔtwetwe. Ade baako a ɛyɛ me ya paa wɔ mmabunu a yɛreba yɛ pɛn so. Ɔno ankasa n'asetena mu nhyɛ da nsisi so sa. Na wasan afrɛ obi sɛ ɔrehwɛ no. Sɛ wobɛboa no a, boa no kann. Ɛnyɛ sɛ wode awadeɛ no hyɛ hɔ sɛ merehwɛ no na owie sukuu a, aware. Ɛno na wotraa nnyɛe no kodu kwan baabi na sɛ ɛɛ okohyia obi foforɔ na ɔde to nsɛniani na wɔne wo kɔ na nkwa a, ɔbɛtwe ne ho. Ɛno na ɛbɛma wasu sɛ wo ho akuta. Ana meka sɛ masɔ deɛ? Mehyiaa saa ɔhaw no bebree. Mmabunu bebree, wɔde sika aboa ɔbaa. Ɛbɛdu baabi no ɔbaa no gye di sɛ ɔntumi ntwɛn no bio. Mmaa nso, sɛ wɔhu pagya ntɛm na afei ɛsɛ sɛ ɔgya no hɔ na ɔkɔ. Enti. Mebɔ wo fotufoɔ, hwɛ adeɛ bi wɔ ha ma me. Yɛwie a yɛbɛba Eh, bɛrima nyɛ sumyɛ. Mmaa no bi nim sɛ wɔware a, bɛrima no yɛ sumyɛ. Nti no, wannya awareɛ no bi. Ɛm sɛ wiase bɛyɛ awiɛyɛ de ama no. Nti ɛnnɛ, yɛbɛma wahu sɛ bɛrima nyɛ sumyɛ na ade wo tiri ato no so. Na mmom, ɛfa baabi deɛ o, ɛyɛ nokorɛ. Mɛboa. Mmaa no bi nso no, wɔpɛ sɛ wɔno nso ware bi. Nti ka sɛ ɛbɛkyɛm, na ansa na ɛbɛkyɛm no, na woka asɛm bi. Ɔhu sɛ dodoɔ no ara, ne ho akɔdi mu nti. Saa. Ɛna wɔmpɛ sɛ wɔbɛgyae. Ɛsiane sɛ wɔnim sɛ wɔgyae a, yɛbɛsere no, anaasɛ wɔabɔ ka. Ɛna ɔbaa nso suro ne sɛ, sɛ mamfa no saa, mampene so amma no anware me a, sɛdeɛ ne ho akɔdi no, wɔbɛtumi aku me. Because ɛnnɛ no, yɛse papa nyɛ hwee a, bɔne nso nyɛ hwee. Wɔmfa nkyɛ wo. Ɛyɛ nokorɛ, maame. Nti hɔ no nso, ɛhu kakra, tension kakra wɔ hɔ. Ɛyɛ nokorɛ. Naawɔtwe atwam no, na meka sɛ, sɛ awarefoɔ bi wɔ asomdwie, na wɔn mpa kɛseɛ te sɛ, yɛte sɛ ahoma koraa, wɔda so a, ho bɛtɔ wɔn, na sɛ asomdwoeɛ nni wɔn ntam a, wɔn mpa no kɛseɛ sɛ ha ne ka gyetia no wɔ da a wɔrenya asomdwoeɛ. Deɛ ɛteɛ ne sɛ, adeɛ no fapem no na ɛhia. Sɛ fapem no ankɔ yie, fapem no wotu si amemenemfi so, fapem no wotu si yaw so, fapem no wotu sɛ adeɛ yi nnipa nka wonhyɛ da mpɛ no, sɛdeɛ ɛsua sɛ wɔsiesie no koraa, w'ani nnye ho. Nanso ɛsiane sɛ wogye di sɛ ne sika bi abɛdi wo hɔ nti, nnipa bɛka nti, ɛnneɛ wode hu. Na meka sɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nhyɛ no nso sɛ, Wo ne obi tu anammɔn wɔ saa nhyehyɛeɛ no mu, na moatena bosome nnan, bosome num, nsia, ɛkɔ a mpo afe, na sɛ waboa wo kwan bi so, na wohwɛ na sɛ wontumi ne no nkɔ bio a, mode si hɔ a, ɛyɛ sene sɛ wobɛtoa so saa.